Aprel aýy üçin täleýnama. Hamal. Aprel aýynyň birinji ýarymynda hamallar ähmiýetsiz zatlara wagt sarp etmek isleginden el çekip, ähli ünslerini öň tamamlaman goýan işlerine gönükdirerler. Aý ahyrlanda olaryň yhlasy miwe berip başlar. Töwerekdäki ýagdaý bolsa geljek ösüşleri ganatlandyrýan lezzet beriji duýgulary eçiler. Maliýe meseleleri ünsli bolmagy talap eder. Edilmeli işleri öňünden meýilleşdirseler, ýerliksiz çykdajydan, gümürtik maýa goýumlardan goranyp bilerler. Saglyk babatda aprel aýy hamallardan gün tertibine has ünsli bolmagy, işjeňlik bilen dynç alşy gezekleşdirmegi talap eder. Gujur-gaýratyňyz ýeterlik bolsa-da, Deňagramlylyk saklanmasa, ýadawlygyň ýüze çykmagy mümkindir. Sowur. Sowurlar aýyň başynda durnukly ýagdaýa eýe bolmak bilen, öz işlerini tertibe salmaga, pähimli hereket etmäge we esassyz howpurgamalardan gaça durmaga çalyşarlar. Adamlar bilen gatnaşyklarda diňlemegi we özüne ynamly bolmagy başarýandyklary sebäpli, olar ýeňillik bilen baş alyp çykarlar. dykgat bilen öwrenilmeli we hasap-hesibi talap edýän täze işleriň ýa-da teklipleriň ýüze çykmagy ahmal. Ýöne sowurlar dogry çözgüt bilen bu işleriň hem hötdesinden gelmegi başararlar. Kadaly iýmit, uky we özüňe laýyk işjeňlik güýç-kuwwaty aýamagyň esasy çeşmesidir. Bu ýagdaý ruh saglyga-da ýakymly täsir eder. Jöwza. Aprel aýy jöwzalar üçin täze tanyşlyklara, garaşylmadyk duşuşyklara we pikir alyşmalara baý bolar. Bu ýagdaý ilki bilen adaty ýerlerden hem täze mümkinçilikleri görmäge ýol açar. Özüňize bolan ynamyň artmagy netijesinde zehin ukyby we çeper pikirlenişi talap edýän taslamalary goşulmaga şert dörär. Edil şonuň ýaly, goşmaça girdeji çeşmesini emele getirjek işler bilen bagly teklipleriň ýüze çykmagyna-da garaşyp bilersiňiz. Saglyk hemme zatdan ileri. Onuň üçin bolsa, size kadaly uky almak maslahat berilýär. Eger-de siz üstüňize düşen artykmaç agramy wagtynda azaltmagy başarsaňyz, fiziki we ruhy ýagdaýyňyzyň sazlaşykly bolmagyny gazanyp bilersiňiz. Seretan. Seretanlar bu aý esasan ruhy taýdan oňaýly gurşawy döretmäge çalşarlar. Bu bolsa juda ünsli bolmagy talap edýän ýagdaýlarda hem pikirleriňiziň we duýgularyňyzyň aýdyň bolmagyny üpjün eder. Adatça duýgur seretanlar üçin bu örän möhüm zerurlykdyr. Içki deňagramlylygyň kem-kemden berkemegi kämillige ýetmek üçin haýsy häsiýetleriňizi ösdürmelidigiňizi we haýsylardan ýüz öwürmelidigiňizi salgy berer. Hünär derejäňizi we maliýe ýagdaýyňyzy berkitjek, goşmaça jogapkärçiligi talap edýän täze teklipleriň hem ýüze çykmagy mümkin. Gezelençler, dem alyş maşklary bedeniňiz bilen birlikde ruhuňyzy-da rahatlandyrmaga kömek eder. Saglyk babatda üýtgeşik biynjalyk döretjek zat bolmaz. Şeýle-de bolsa, özüňize artyk agram salmakdan ägä boluň. Eset. Esetlere apreliň hoştap howasy hemmetaraplaýyn ylham berer. Şol sebäpli olarda birsydyrgyn görünýän ýagdaýlary üýtgetmek islegi dörär. Aýyň birinji ýarymynda daşky pikirlere däl-de, öz ileri tutýan ugurlaryna laýyklykda hereket etseler, ýokary netijäni gazanyp bilerler. Ýyldyzlaryň duýdurmagyna görä, bu döwür olarda özlerine bolan ynamy berkitmäge we ýakyn wagtda haýsy ugurlaryň şahsy ösüşe has uly peýda getirjekdigine düşünmäge mümkinçilik berer. Pul babatda sowajaňlyga meýilli bolarsyňyz. Çykdajynyň çäginden çykmazlygyna üns beriň. Eger Eset öz bedeniniň diline düşünmegi başarsa, aprel aýy işjeňlik bilen sagdynlygyň sazlaşygyndaky döwür bolar. Sünbüle. Sünbüller aprelde zehinleriniň ýitelip, ukyplarynyň artýandygyny duýarlar we munuň netijesinde ozalky agramy duýman, bir wagtda birnäçe wajyp işleri ýerine ýetirmegi başararlar. Iň esasy hem bu aý olara öň bulam-bujar ýaly görnen ýagdaýlar aýdyň çözgütleri görmäge ýardam eder. Hatda daş-töweregiňizdäki adamlar hem siziň öňküden asuda we durnukly bolandygyňyzy duýup bilerler. Bu döwür yzygiderlige üns bermek we mazaly oýlanyp ölçerilen uzak möhletli taslamalary amala aşyrmak üçin aýratyn amatly aýdyr. Bu aý siziň eliňiz giňäp, çykdajylaryňyzy alada etmekden dynarsyňyz. Ýeňil fiziki maşklar saglygyňyzy kadaly saklamaga kömek eder. Energiýaňyzy günüň dowamynda ýerine ýetirmeli işleriňize deň sarp etmegi başarsaňyz, özüňizi gowy duýarsyňyz. Mizan. Mizanlar bu aý öz içki dünýäsini has aýdyň duýmaga ýykgyn ederler. Şeýle ýagdaý ozalky ikirjeňlenmelerden el çekip, çözgütleri ynamly kabul etmäge mümkinçilik berer. Ünsüňiz işleriň tiz bitirine däl-de, hiline gönükdiriler. Daş-töweregiňizdäki adamlar bilen gatnaşyklaryňyz çuňlaşar we siz olary has ünsli diňlemegi başararsyňyz. Olar size öz syrlaryny ynanyp başlarlar. Bu aý hünär we maddy durnuklylyga-da bil baglap boljak aýdyr. Asuda gezelençler ýa-da ýeňiljek sport maşklary mizanlaryň içki deňagramlygyny saklamaga we bedenlerini aşa ýadatmazlygyna ýardam eder. Akrap. Akraplaryň duýgurlygy has-da ýitileşer. Bu bolsa olary ozal gözden sypan owzujak zatlary görmäge we aňşyrylmadyk taraplary aňmaga mümkinçilik berer. Baharyň ortalarynda akraplar özara gatnaşyklarda araçäkleri dogry goýmagy başarmaly diýen karara gelip, haýsylary wepaly bolup, haýsylaryna bolsa täzeden seretmelidigini anyk kesgitläp bilerler. Iş ýagdaýy hem şoňa görä bolar. Haçan öňe saýlanmaly, haçan bolsa garaşyp, pursada ýol bermelidigi mese-mälim duýlar. Çykdajylarda tygşytlygy saklasaňyz, bu aý maddy ýagdaýyňyz hem gülala-güllük bolar. Bu döwür duýdansyz ýadawlyga aldyrmak ähtimallygy bar. Şonuň üçin bedeniňiziň berýän ilkinji duýduryşlaryna gulak asyň we iş hem-de dynç alyş tertibiňize wagtynda düzediş giriziň. Kowus. Kowuslar töwereginde bolup geçýän wakalary adatdakysyndan has ýakymly we joşgunly kabul ederler. Bu bolsa olaryň hyjuwy we gyzyklanmany ýitirmezden, bir işden başga bir işe çalt geçmeklerine mümkinçilik berer. Dünýägaraýyşlaryny giňeltmäge ymtylmaklary netijesinde hatda iň kiçijik täze tejribe-de uly pikirleriň döremegine güýçli itergi bolup biler. Içki ikirjeňlenmeleriň ikinji orna geçmegi ýa-da umuman ýok bolmagy kowuslarda kärdeşleriniň arasynda we şahsy gatnaşyklarda üns merkezinde saklanmaga şert döreder. Girdejiniň artmagy has köp zatlar satyn almaga ýardam eder, şeýle-de bolsa, Tygşytly bolmaga çalşyň. Eger kowuslar işjeň hereket bilen dynç almagy zerur kadada gezekleşdirip bilseler, tutuş aýyň dowamynda özlerini ruhubelent duýarlar. Jedi. Jediler aprel aýynda öz içki dünýäsini tertip-düzgüne salmak arkaly güýçlenerler. Bu ukyp olara ozal örän çylşyrymly ýa-da uly bolup görnen işleriň hötdesinden gelmäge ýardam eder. Bu aý meýilnamalar tertipleşdirmek, wagtyňy tygşytlamak we geljekki mümkinçilikleri seljermek üçin örän oňaýlydyr. Işdeşleriňiz, ýakynlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyz baly bilen ýag ýaly gatyşyp, durmuşyňyza süýjülik berer. Size işleşmek bilen bagly tekliplere has ünsli çemeleşmek maslahat berilýär. Olardaky her bir ownuk zady üns bermek we uzakmöhletleýin netijeleri nazarda tutmak wajypdyr. Saglygyňyz öz eliňizde. Işeňňir häsiýetiňizi aşa köp ulanmaň. Bedeniňize wagtynda dynç berseňiz, hemme zat gül ýaly bolar. Daluw. Daluwlarda bu aý özüni görkezmek we şahsy ösüşe ýetmek üçin täze mümkinçilikleri gözlemek islegi dörär. Bu babatda olara her bir zady inçe seljerme ukyby ygtybarly kömekçi bolar. Olaryň täsin pikirleri töweregindäkileriň ünsüni çeker. we adaty bolmadyk çözgütleri talap edýän taslamalarda öňe saýlanmagy başararlar. Aýyň ahyryna bakan, yhlasyňyzyň anyk netijeler berýändigini duýarsyňyz. Bu-da öz güýjüňize bolan ynamyňyzy has-da berkider. Pul meselesi seresaplygy talap edýär. Oýlanyşyksyz ediljek çykdajylardan gaça durup, uzak möhletleýin meýilnamalara üns bereniňiz ýagşydyr. Bu aýda başlan işleriňiziň miwe berip başlamagy maddy ýagdaýyňyzyň barha gowulanmagyna getirer. Yzygiderli aň zähmeti we ýokary ünslülik bedeniňizde belli bir derejede agramlylyk döredip biler. Wagtynda dynç almaga çalyşyň. Hut. Hutlaryň başgalaryňka meňzemeýän duýgurlyklary, ozal nazardan sypan ownuk zatlary saýgarmakda güýçli täsirini görkezer. Bu täsin ukyp, olara has dogry netijelere gelmäge we beýlekileriň görmeýän mümkinçiliklerini ýüze çykarmaga ýardam eder. Wakalaryň kem-kemden we öz akymynda dowam etmegi içki deňagramlylygy hem-de özlerine bolan ynamy peşgeş berer. Iş ýerinde synagdan geçen dogry usullara daýanmak bilen bir hatarda, işiň netijeligini ýokarlandyryp biljek täze pikirleri-de hödürlemek gerek. Ýyldyzlaryň çaklamasyna görä, bu aý hutlara hem hünär hem-de maddy taýdan öňe gidişlik garaşýar. Yzygiderli ýeňil fiziki maşklar etmek, arassa howada gezelenç, dem alyş bedeniňizi hem-de ruhuňyzy taplamaga kömek eder. Mähribanlar, ýyldyzlar diňe meýilleri görkezýär, emma durmuşyňyz öz eliňizde. Goý aprel aýy her biriňiz üçin düşümli bolsun!